Hai tur hende, esaki ta Royce. Awe mi ta bai duna e parti di PHP. PHP ta un dynamic scripting language. Den e kaso aki mi ta usa wam. Pa bo kuminsá ku PHP. e lenguahe ta kuminsá asina aki. Oke, bo tin ku habri un tag, bo ta pone vraagteken, php, bo ta aki den nan ta bini eigenlijk bo kode. Ora bo kaba ku e kode, bwen aki na nan, anto. Ora bo caba cune bo ta cerel e bek akinan. Ham tambe home text men home text den e documento. Manera kina nan snaki estra uno nos me nos conoce caba e sistema di text di html. Si bo no conoce html mi no ta conseha bo sigui wak e video aki. Just bay na html mi no sa como a traha ta aki. Ok, um, bo tin e parti di PAP aki nana. Mi ta bai musu bo san kompa nos um, print algo hopi simpel. Ke no te sina ta ku bo ta di stek algo aki dena, e ta bai pareser bo pantaya. Pero pa bo hasi e, pa bo por print algo riba pantaya, print mi ke mester skibi algo riba un pantaya. Um, bo mester take echo, echo ta un di nan, tin echo of print. Pero nos usa e esun di echo. Pone esaki mi prome pea pei. Ok. Mi ta save un rato esaki. Despues nos por cuminsa mira e resultado. Stay cu kinanan. Aw, ta busca aki. Tem e index un rato. Index. Boom. PHP, tocada bon tur PHP file mester tin PHP su tras. Ken extensions ta PHP aki? Index.php, Home.php. Cua nomber documento cu ta, e mester tin prenda PHP. Asina e web server por reconoce, anto e por manda ele pa e. e esun ku ta handle PAP. Oke, wak ta e preproses di PAP. Oke, save. Anto mi ta bai, a mi a bri internet aki bou nan. Tin hopi programa a bri aki nan, oke. Esaki por tar un host, ora bo instala wem, bo mos ta primi local host aden. Anto e ta bai wak riba bo mes computer. Oké. So akinan, nos a pone, esaki ta mi promé PAP. Ki ta pasa si lo mi no a pone echo so dilanti? Mi ta diskit'é un ratu, save-e, mi ta bole a bi'ele, duna no lo a sali. Oké. P'esei, ken pa bo por manda algu riba e skèrm, bo mester primi echo, ken take echo su dilanti. E sintaxis tin ki ken hecho o tin am. Dame esaki te mi prome php, anto bo situ un punt coma su tras. Ken tur liña di php code mester kaba ku un punt coma. Tur liña di php code mester kaba ku un punt coma. Ok. Um, tin un otro cos mas cu ora bo ta comienza cu pay a pay, lo bo comienza a lo bo haciel es sigur ta war kiko bo um, pay a pay ta capaz di dje. Na mi war ora esaki we ga ber datos aki. Mm,

pida hosti e php. Esaki ta engeles bo ta usa un shared hosting, lo ta hopi bon pa bo check kiko bo tin instalá of kiko bo no tin instalá den dje of ki ta bo ini tur esena. Okay. Engeles no ta esaki, mas bien duna nos ta ban pa un kos un tiki mas. Un tigi mas nos a mira un tigi mas usabel di dje, aunke esaki ta prome les. Nos a kuminsá, pa bo kuminsá ku tigi kos un tigi mas un tigi mas usabel bo mester tin e parti di variabel, oke. Nos mester sa kita un variabel. Variabel eigenlijk ta un konteiner ku ta tene data, oke. Ban bisa ku for mi tin un un mi tin un variabel ku yama number, e variabel ei. yama nòmber. Ke variabel ei ta tuma? E variabel ei ta tuma nòmber di hende de. Pa bo pa bo por kuminsá inisiá un variabel, bo mester pone un dòler teken sulanti, sigui pa e nòmber di e variabel, anto un es, anto kiko e data di dje ta. Ke nan bo pone un variabel ke yama nòmber. Anto su data ke ta tene yama royentje. Mi tem un otro variabel e yama Pam, anto su su e e data ke ta tene yama Silberi. Mi ta pone un otro variabel yama Geboorte bijvoorbeeld e ta tene e e number. e number di mi geboortedatum. Un voorbeeld, oké? Sei ta un. Ora bo ta usa string, string eigenlijk ta texto, bo ta pone anhalingstekens su dilanti. Miskien bo wordati nos a pone hecho, hecho mester tin un anhalingstekens su dilanti. Oké? Den e kas aki ta un string ta un texto, Silberi. Anto bo mester ora ta un integer, ora ta un number, e ta bo mester pone anhalingstekens. Kei a keda nan lokal ki mas ki nan ma tra un variabel ku yama number ma dun'é tambe un data kei ma tra un konteiner nto ma pone un produkto den dje nan a mi bisa asina kei por tabata komprende mas mihó ke yama tra un variabel ku yama number den dje ma hinka un data den e kas aki ta royangel ma tra un otro variabel ku yama vam ma hinka den dje silberi di geboorte of geb ma ma tra un variabel ku yama asina. ta ba pone dje sueño pa chin di shete. Bo ta nota dilanti kada nomber di variabel tin un dollar teken. Esei ta pa pea pesa ku hepa. Esaki ta un variabel. Ta pon br, break. Bo a pone un echo mas aki nan, un otro linea di echo. Bo a pone mi fam ta. Bo a sere anleisteken. Bo a pone un punt pa inclui fam tambe, punt atrobe pa inclui esaki. Brikla, otro variabel, ok? Nan kan bisti. I aki Maxima traha un variabel ke yama edat. Anto mi di ku e ne, por fabor, edat ta dos mil diesun, ke a sifra dos mil diesun, kita e hub. Si ya ka bo sa sa kaba, e hub aki naran ta e diesnuebe ocha i shete. Aki nan miti un fout, ma mira e kaba. Kon nan chikis aki ta pone bo ku bo ta fracasate. Mi ta pone echo mi tin ku spatsi pasobra no loke mi ta pone spatsi den su e tur kos paso e ta basa si mi no pone spatsi ki nanan e edad ta bin pega tras di e letter di en ke a mi tin mi pone punt edad e laga nos kon wak ku tur kos ta ok mi refresh mi prim control save kabarat ok. Seneca, Mi nomber ta Roy Angel, mi fam ta Silberi, mi tin veinticuater. Nan a nos a siente ki mas nechi, un e ki nan tras nan me ki na nan. Oké, esei tabata e les a nos ban wak e pe ultimo wak ta bon. Ups, tin fout ki nan te e te momenti berdad ki nan. Oké, laga nos ban wak kiko ta E fout, nos por a kita e fout, ta un fout mas chikito mes por ta ta así, mi wak nanan, mi tin han ke, cuando mi no caba e biso san ke cada string mester tin un un análisis teken nos listo pa nos patio nan so ta plak ta opgelost. Oké, esei ta un pida básico.